Di dewra berê de li kêleka gundekî piçûk sofiyekî bawermend û şareza hebû. Ev sofî tenê bi serê xwe jiyana xwe berdewam dikir. Bi roj rojî digirt, bi şev jî li mêj û taetên xwe dikir. Sofî hingî bi baweriya xwe ve girêdayî bû dema şaşîtiyek yan nerastiyek li ciyekî seh dikir, Derhal mîna asayîşê êrişî ser wir dikir û bi awayekî taybetmendî ew rêşaş dikişandin ser riya rast. Sofî gihişt bo astekî wisa bilind, hindik mabû deriyê xezîna keşf û kerameta tev jê re vebin. Rojekî xeber hat Gotin Sophie zû kar û barê xwe bike, wa li filan deverî hinek mirov ji darê re serê xwe ditewînin. Û ew dar ji xwe re kirine mîna xweda û evdîtiyê jê radikin. Sophie bi sehkirina vê xeberê pir hêrs bû û ji hêrsa dest û lingê wî li hev hatin badan. Got çawa ji xeynî xweda Ev dîtiyê ji yekî din radikin. Nexwasim darekî bêhiş û bêmejî çawa serê xwe jê re ditewînin. Derhal cihê wan nîşanî min bidin, ez ê herim wê darê ji qurmê binî ve bibirim. Piştî ku cihê wê darê ji Sofî re kifş kirin, Sofî hema ji malê bivrê xwe da destê xwe û ket rê çû here guliyê wê darê biweşîne, û darê ji qurmê binî ve jê bike. Sofî dema gihişt nêzîkî darê, şeytan ji nişka ve derket pêşiya wî û wî da seknandin. Ku te xêr e birayê Sofî, tu çima wisa hêrs bûyî û çar gavî dimeşî gelo tê bi kur ve herî? Sofî got ya mel'ûn! Zû xwe ji ser riya min bide alî. Ez ê herim wê dara ku jê re evdîtiyê dikin, ez ê bibirim. Şeytan got Sofî, ji xwe re bisekine. Here karekî din ji xwe re bike, deka çi şixulê te bi wan û bi dara wan ketiye. Dev ji wan berde, her kes bi kêfa xwe. Kî baweriya xwe bi çi tîne bila bîne, eleqedara xwe ji wan neyne. Sofî got dewir de here şeytanê bêmirêz. Ma ez nizanim ku li cem te kî çi karî bike jê re pîroz e. Heta ez sax bim ez tu rêyî nadim te û piştgiriyên te. Şeytan got Sofî Xuyaya tu dev ji doza xwe bernadî. Tarîkî hêza xwe kêm bike û agirê xezeba dilê xwe bitefîne. Heta ez jê hebim, nahêlim tu eleqedariya xwe ji heval û hogirê min bînî. Yan bi xweşî bizivire here mala xwe, yan jî bi nexweşî ez ê te bizivirînim mala te. Sofî got, Kî ditirsênî law? Hema bi kulma û bi pehîna li ser û çavê şeytan xist. Şeytan jî çend kulmê bi keys weşandin nav çavê Sofî, yek ji vî û yek ji wî keft û leftekî dijwar di nav wan de çêbû. Lê di dawiyê de Sofî zora şeytan bir û pişta wî da erdê. Lewra Sofî ev qewet ji îmana dilê xwe hildabû. Ne yek, sed şeytan jî bihatan nikaribûn li hênberî wî bisekinin. Piştî ku Sofî wî mîna çixara pêçayî li erdê rast kir, şeytan got Sofî, bi rastî tu betlek ji wan betlê mêra yî. Ez bi te nikarim. Lê heger tu derfetê bidî min, ez ê şîretekî xêrê li te bikim û ji ber çavê te winda bibim. Sofî got ka kerem ke bêje tê çi bibêjî. Şeytan got keremdar bî birayê Sofî. Bi vê ka tu mirovek bawermend î û tu tenê bi serê xwe di xaniyekî de jiyana xwe didomînî. Umrê te bi ser pêncîyî ketiye, tu hê ne zewicî û zarokê te tune ne. Min hîvî dikir Sofî kî mîna te di qesr û qonaxa de bimîne, li ser wan doşekê nerm û nimandî, û xwarinên xweş û di nav bedlê delal de nixuman dîbûyayî. Lê wa rewşa te li ber çava ye. Pênc qurûş pere di berîka te de tune û her rojên te zikek têr û deh birçî derbas dibe. Sofî got, Dev ji wan we'z û nesîheta berde, tu çi zû ser serê min bûyî wa'iz. Were ser armanca xwe, bi kurtasî tu dixwazî çi bibêjî? Şeytan got, Sofî, Ez dixwazim vê bêjim. Tu bi xebera min bikî dev ji birîna darê berde. Here mala xwe her roj ez ê zêrekî bixim bin balgiyê serê te, tu jî wan zêra ji xwe re bide hev, hem têj feqîriyê xilas bî. Hem jî tu ji xwe re jinekî bînî wê zarokê te çê bibin, bawer bike ev tiştê han ji bo te ji birîna darê çêtir in. Lê ji sê zaroka zêdetir neynî, lewra te mîna te bin ji me re nan namîne, em nikarin ji heqê wan derkevin. Sofî lehzekî di bin bandora şîretê şeytan de ma, sirê xwe tewan û li ser van gotinê wî kûr fikirî. Pişt ra serê xwe hilda jê ra got, Ti soz û behş te re tun in. Heke rojekî ez lê binêrim ku wa zêr te nexistine binê balgiyê min ez ê çawa te zaft bikim. Şeytan got Sofî, roja ku ti ji xew şiyar bûyî û te zêr di bin balgiyê xwe de nedîtin, dîsa rabe bivrê xwe hilde û here wê darê bibire. Sofî got Baş e. Ez ê bizivrim mala xwe û li benda zêra bim. Wey wey Sofî, tu çi zû hatî xapandin û ji riya xwe hatî qewirandin. Tê gotin çi dema eşqa malê dinê tê keve dilê te. Xwedê me biparêze ji wan awirê çavên te. Sofî hat malê şeva pêşî raza hê di xew de şeytan hat zêrek xist bin serî wî û çû. Sofî dema ji xew şiyar bû serê sibê beriya her tiştî rabû li binê balgiyê xwe nihêrt dît wa zêrek di bin serî wî de. Zêrê xwe hilda û kêfa wî pir hat. Roja duduya dîsa raza şeytan nîvê şevê hat zêrek din xist bin serî wî û çû. Sofî ji xew şiyar bû dît wazêrekî din jî di bin serê wî de. Ew jî hilda û ji kêfa dikir bifire. Roja sisiya raza serê sibê rabû li bin balgî xwe nihêrt lê vê carê zêr nedît. Çavê xwe li nawa ciya, doşek û lihêfê tevî gerand zêr nedît. Êdî qinyatekî baş jê re çêbû ku şeytan wî xapandiye û zêr nexistiye bin balgiyê wî. Sofî ji hêrsa çavê wî tarî bûn hema bivirê xwe da destê xwe çû here darê bibire. Dema gihişt nîviyê rê mîna cara berê şeytan derket pêşiya wî. Got te xêr e Sofî bi kurva diçî. Sofî got li ser sozê xwe nemayî. Roja sisiya te zêr nexistin bin balgiyê min. Zû xwe ji ser riya min bide alî, ez ê herim wê darê bibirim. Şeytan got ka xwe biceribîne. Heke tu mêr bî, têw ji min derbas bî û herî destê xwe bidî wê darê. Sofî dîsa bi kulma û bi pehîna êrişî wî kir, lê vê carê şeytan Çend derbê bi keys li sofî xistin, wî di binê piyê xwe de li erdê rast kir. Sofiyê Rabin fêm kir ku vê carê nikare zora şeytan bibe û hew dikare li ber xwe bide. Jê pirs kir got çima cara pêşî min zora te bi û vê carê ez bi te nikarim. Şeytan got Sofî can, cara pêşî mebesta dilê te ji bo Xwedê bû. Û tu ji bo alîkariya dînê Xwedê bikî derketî rê û diçûyî herî darê bibirî. Xweda jî we'd daye, kî alîkariya dînê wî bike, ew jî wê alîkariya wî bike. Ji ber wê niyeta te yî paqiş û wê alîkariya bi te re qeweta te zêde bû. Loma min nikaribû li hênberî te bisekinim. Lê vê carê Mebesta dilê te ne ji bo alîkariya dînê xwe de bû. Lewre te zêr di binê balgiyê xwe de nedîtin û tu hêrs bûyî dibêjî ez ê herim darê bibirim. Ji ber vê niyeta te yê xerab Xweda alîkariya xwe ji ser te helanî, tu bêqewet mayî û nikarî zora min bibî. Gelî bawermend a. Di destpêka hemû karên xwe de pêşî mebesta xwe rast bikin. Baş zanibin mebesta mirovê bawermend ji kiryarê wî çêtir in. Ne bi dilekî paqij be bi ti awayî hûn nikarin xwe bigihînin razîbûna xwe da. Her kes li gor niyeta xwe xelata keda xwe distîne. Gelek kirinên piçûk hene ku niyet wan mezin dike. Gelek kirinên mezin jî hene ku niyet wan piçûk dike. Niyet cewhera kesayetiyê ye. Ez bawer im we ji min fêm kir de bimînin di xweşiyê de.